Dembaş, temaşevan û xwendevanên hêja. Ev waneya dumahîka waneya Kît û Bêje ye. Em ê niha dest bi waneya xwe bikin. Di sê bêjeya hevdudanî. Bêjeya hevdudanî, Ev cureyê bêjeyan yan du rewşxa hene Yan ji pevgirêdana du bêjeyên sade tê dariştin yanî tê avakirin ya tê sazkirin. Du bêjeyên sade di vê derê de digihînin hev de û bêjeyeke nû ji me re tînin holê. Yan jî ji dubarekirina bêjeyekê. Me got yan ji pevgirêdana du bêjeyên sade tê dariştin yan jî ji dubarekirina bêjeyekê. Ka em her rewşekê çend nimûne jê re bêjin. Yek, pevgirêdana du bêjeyên sade. Em du bêjeyên sade bi hev re girêdin û bikin yek, em binêrin çi bêjeyan didin me. Wek nimûne, di ew du vir de em kanin tiştê şirove bikin, bêjeyên hene kanin bi hev re werin girêdan û bêjeyên nû çêkin. Wek nimûne, Yek pevgirêdana du navdêran. Du navdêran em bi hev re girêdin, peyveke nû didin me di derê de. Niha navdê eva tîr naveke, navê tîr ew alava pê tê avêtin, pê awê dikin yan jî di şerdan tên bikaranîn û kevan ev jî alava pê tîr tê avêtin. Eva navekî nû bi hev re navekî nû didin me, dibe tîr kevan. Tîrkevan bi hev re li alaveke şer re yan jî alava nêçîrê tê bikaranîn. Dest, evan navek e û bira ev jî navek e. Dibe çi bi hev dire? Dibe destbira. Destbira peyveke nû ye û têkiliya di navbera du hevalan de, du dostan de xuya dikêjme re. Wek din, yek din dot Dût keç e yanê eva keç yanê û mam eva ap tê me bi derê de bi hev jê ê bêtir de zaravê soranî de tê bikaranîn. Bi hev re her du navekî didin me dibe dotmam. Dotmam bêjeyeke nû ye. Cudayê ji dot û ji mam di bi derê de yanê keça apê. Keça apê. Rê Rê ye, navek e û hesin ew jî navek e. Çi dide me bi hev re? Rê hesin, riya hesin. Wekî riya trênê di dê me di terê de navekî nû yê di zimanê kurdî de. Ya di diyê pevgirêdana navdêr û rengdêrekê. Navdêr, di vir de em balê xwe bidinê û rengdêrekê. Eger em navdêrekî û rengdêrekî bi hev re girê bidin, niha peyveke nû ji me ve derdikevê. Çav navek e. Navê endamekî ji laşê me ye, ji guvdê me ye. Digel reş evo rengdêr e. Çav û reş çi dibe? Dibe çavreş. Evo dibe navê kesekî, navê keçekî, keça çavreş, xortê çavreş yan evo rengdêrek bi xwe tê holê di derê de. Sûr navê rengekî ye. Û gul navê çîçekê ye, navê gula ye di derê de. Çi dide me? Sorgul. Ev a navekî renga ye di derê de. Sorgul navekî nû ji me re hat holê, hat meydanê. Û yek din xweş û mêr. Xweş û mêr yek navdêr e û yek jî rengdêr e. Divê çi? Divê xweşmêr. Dibe xweşmêr. Di vederî de navekî nû ji me re derket. Nimûneyek din bext. Ev navek e. Digel reş. Evo rengdêreke dibe çi? Dibe bext reş. Bext reş. Evo bû navekî nû ew peyveke nû di zimanê Kurdî de. Sisê pevgirêdana du lêkeran. Em kanin du lêkeran jî bi hev ve girêdin û peyvene nû jê saz bikin yan jî jê pêk bînin. An jî lêkerek û bêjeyeke din. Bêjeyekî. Em kanin du lêkeran bi hev re girêdin û yan jî lêkerekê û bêjeyek edin. Ewa ka ma rewşa jî bibin. Niha kirîn lêkereke. Digel firûtin ew jî lêkereke. Çi dijmera tînê dibe kirîn firûtin.

û kirin di vir de mêr navek e û kirin jî lêkerek e. Her du bi hev re çi didin me? Mêr kirin bû bêjeyeke nû di bi derê de hat hûlê ji me re. Reş û kirin bû çi? Bû lêkereke nû reşkirin. Tu bi derê de tu tiştekî reş dikî, tu bi destoyê, bi boyê, bi çi yê me re reş dikî, ya bi pênûsê reş dikî, tu serra derê reş dibî derdibî. Rind û kirên bi derê de dîsa ev me peyva kirin pir sê cara birî. Rind kirên bi xwe bêjeyê kinu dide me, dibe rind kirin. Rind Kêrin eva bêje yekin ê. A çarê hoker hoker meha niha gotin yek ber hokereke ber ber dîwar ber darê ber rêkê di derda bang bang navê naveke eva ber bang zer çi didê me Dibe berbang. Berbang eva demeke ji rojê ji me re diyar dike. Demeke rojê ji me re diyar dike di derê de. Bin eva jî dîsa hoker e. Digel dest eva navek e, navê tiştî endamê laşê me ye. Û vir de çi dibe? Dibe bin dest. Bin dest navekî nû hat û lê hat meydanê. A din paş ev jî hokere di derê de di gel rûj di gel rûj çi dide me dibe paşe rûj paşe rûj me di derê de dîsa tîpa e bi kar anî anî xist nav bera van herdû bêjeyan em ê niha dîsa di sara dervadin çima me xistî bi derê di vir de. Yek din î digel sol em dibêjin îsol yanê efsol yanê wek îro îroj wek îsal ya jî îşev evo îya bi xwe ev şev ev sol ev rû bi kar tê di vir de î tenê bi xwe hokereke digel sol Dibe îsal, dibe îsal. A pêncê jimarnav û bêjeyekê. Jimarnav yanî hejmar li gel bêjeyeke din niha çi dide me ew jî em çend nimûneya li ser bibin. Nîv jimarnaveke, nîvê tiştikî, nîvê hejmarikê, nîvê tiştikî. Di gel rû heva navê rûyê em demeke heva. Di gela hev de çi didin me dibe Nîvru. Nîvru ava jî navekî nû ye. Nîvru, berî Nîvru, piştî Nîvru û me era konê wil û bi nav bike. Çar ava jî hejmarek e. Lep, lep ava yek caran daxê zarok dimeşin ev divên bi çar lepa dimeşe. Bi çar lepan diçe. Ava di bi dere de jmarnav di gerl bêjeyeke din Çi dide me? Dibe çar lep. Çar lepa diçe. Sê ev jî hejmareke di derê de di gel ling ev jî endamê laşê me ye. Di gel hev de çi didin me? Dibe sêling. Sêling çi ye? Ew alavê ku dayikên me di kelandina şîvan de di amadekirina xwarinê de li ser êgir bi kar dianîn niha jî ew tişta Pir kêm bûye digel ku her tişt bûye elektrîk yan jî li ser gazê tên bikaranîn an jî amadekirin. A din du hejmarek e di du yanê du digel rûy eva rûy jî rûyê me re di ew ê dibê çi di bi hev re dibe du rûy. Durû kesekî durû yanê durû xwe hene li pêş me re birûkî ye li pişt me re birûkî ye her carê birûkî tê olê. A şeşê cînav û bêjeyek. Cînav û bêjeyek. Cînav jî nasin yanê cihê ew tişt tên ew peyvên ku cihê navan tên bi kar anîn em ji wan re cînav dibin em ê wana yekê wan jî di ser re derbas bin. Jê bi xwe ji wê yan jî ji wî evo bi xwe hatiye kurtkirin evo jê evo cînovo di gel bêjeyekê din di gel ve lêkerê çi dide me dibe jê kirin. Jê kirin me ra tiştek jê kir min sêv jê kir min zebeşek jê kir min tiştek jê kir. Di vê derê de evo bî bêjeyeke nû di vê derê de. Adin tev ew jî bi xwe cinaveke de bi hevdi re tê wateya xwe. Tev dan, tev dan te tiştekî tev didê, te şêvekê, xwarinekê, te agirekî meten te dada te xaliya wê tev didê. Yan jî hin kes hene destê xwe dirêj derna dikin, deran tev didin. Ew jî merokanê wek nimûne bibê derokê. Tev û dan dibe tevdan. Tevdan yani tiştki tev de de derdike. Adin pev, pev û vê ketin, pev ketin, pev ketin yani bi hev ketin, şerkirin, tiştik çêbî, pev ketin. Bêjeyek nu doma di vederê da.

Ê o hefteyê doçek û bêjeyek. Doçek nose tişt ew xwe parçeyên biçûkin e gotinin biçûkin e dervayî hevokê wataya wan tune lê hebûna wan jî di hevokê de zor zor girîng û pêwîst e digel bêjeyeke din. Wek bi evo bi xwe da çekeke û cih evo cî ye tiştekî derekê ji me re destnîşaneke derdikê. Di gel hevde çi didin me bi cih. Bi cih yanê wateya vê ji bon her di ku cudayê bi bi rastî bi tiştekî bi cih yanê ket dû û bi cih kir bi hanî girtin derbî. Di vir de dîsa bi

Kenar, mesela kenarê avê, kenarê deryayê, derikê re em jêr dibêjin eva ev çema bi kenar e. Îranî jî derya bi kenar e, kenara xwe heye. Mirov dere di bera seyranê dike, derdike. Dîsa bi di bi derê de av em kanin dîsa nimûneyekê ji van her do bînin hûlê wek dibe bi av yanî zeviyekî bi av cihekî bi av yanî ji warê avê de dewlemend hevciha bê ducarekirina bêjeyekê Ji dicorekirina bêjeyekê em kanin bêjeyên nû saz bikin yan jî pêk bînin. Wek nal, digel, nal, em vê peyva her di yek ne. Em kê du caran bi hev ve binivîsin. Em binêrin êkê çito warê nivîsandin an jî çawa warê nivîsandin. Dibe nale nal. Me dîsa vi derida tîpa e xist navbera van her du navan. Bi nalenal, nalenala nexwaşekî, nalenala birîndarekî, nalenala şervanekî me re konê eva dengek e. Rast eva peyvek e û carek din rast digel hevde dibe çi dibe raste rast raste rast. Eva dîsa me e di derê de xist navbera van herdû bêjeyan ji hev bi hev ve girêdon bi hev ve girêdon em ji van tîpan re em dibêjin tîpa girêkûk em ê niha dîsa nimûneyan ser bêjin adin kal û kal yan jî di derê de li gor bi lêvkirinê kale kal kale kal wekî dewarek miyek biznek dikê kale kal yanê Dengê wan ajelan e, bixwe hatê û kale kal dîsa me li derê da. Tîpa e xist navbera van herdû bêjeyan. Bar û dîsa bar Eva dîsa bêjeyeke nû dide me. Dibe barebar. Barebara bizna, barebara mîya yanê wekî pez dengê pez dibe derê dikin berber wekî carna bi devokî dibêjin berbera mîya ye berbera pêzê ne re. Têbîn niha me digot em we bêje wê tîpê di navbera her du bêjeyên de dibin. Di hin bêjeyên hevdidanî de ji bo ku gelek tîpên dengdar evan ne dengdêr dengdar li pey hev netên em çi dikin dengdêrek ji van dengdêran dikeve navbera wan. Dengdêrek ji van dengdêran dikeve navbera wan û bi lêvkirina wan bêjeyan hêsantir dike. Wek nimûne Melcûr anîn ziman. Em ê dîsa nimûneyên dîsa binivîsîn ser wana reng digel reng. Em di carkî vê bêjeyê dubare bikin. Em binêrin em kê çawa binivîsîn di bi derê de. Renga reng. Rengareng yanê bi reng renge bi şêweyekî cuda yê di derê de di nêrin va tîpa a ket navbera her du bêjeyan di derê de ji hev di nehiştin va tîpê dengdar ev gê û rê ji hev bi hev va girêdan va em vê tîpê re dibêjin tîpa girêkûk tîpa girêkûk reng di gel reng bî rengareng kesk û di gel sûr em nikarin em bibin kesk sûr di vê dêrê de em neçar dibin tîpekê têxin navbera wan û wan bi heva girêdin wek keske sûr keske sûr em dibînin va tîpa e ket navbera wan û ew herdû peyv bi hev ve girêdan. Kisp û divê dere kar heye. Kisp kar em vê van bêjeyan her dikan bi hevdi ve girê bidin û peyiveke nû jê çêkin em kê çi bikin kisp û kar em edvir de tîpa û kir navbera wan û bi hev ve girê dan bî kisp û kar kisp û kar divê derê da. Çar bêjeya bêjeyên bargiranî. Bêjeyên bargiranî. Bargiranî yanê ji bêtirî dumê hêmanan pêk tên. Di vê derê de ev cureyên bêjeyan ji du hêmanan bêtir pêk tên. Yanê sê çar carna pênc digînin hev de de û bêjeyên çê dikin. Wek nimûne em kanin bin destî. Evo sê heyman giyane hevde û bêjeyek ji me re anîne holê. Bin dest tî. Di vir de ber çavik, ber çavik. Di der de ber çavik bi xwe me re. Evo rengîn kiriye ji bo bilêvkirinê bi xwe. Ber çavik bû bêtirî sê du heymanan bi hev re bi derê de. Li ber xwe ketin. Em binêrin yek di du si sê çor bêjeyek ji me re honîne meydonê. Li ber xwe ketin divê derda eva em ji van bêjeye ran dibêjin bêjeyên bargironî bêjeyên bargironî nimûneyek din bi nav kirin bi nav kirin ev jî çend kî tune ew çend hêman ne giştine ev de bixwe ev bêjeyên bargironî hanîne meydanê. Bi vê şêweyê em hatin dawiya waneya xwe wîn bimînin di xêr û xweşiyê de.